Gina Morgan ydw i, um, dw i'n gweithio yn yr ysgol addysg um, a dw i yn diwtor tar uwchradd. Dw i'n gyfrifol am y cwrs Cymraeg fel pwnc, sef myfyrwyr sydd, sydd eisiau bod yn athrawon Cymraeg uwchradd, ond hefyd dw i'n cydlynu y llwybrau cyfrwng Cymraeg uwchradd. Mae llawer o fanteision amlwg iawn o ran hyfforddi um, mae dewis y Llwybr Cyfrwng Cymraeg Tair Uwchradd, um, yn gyntaf o ran y ddarpariaeth prifysgol a'r gefnogaeth. Um, byddwch chi'n cael llawer o help os ydych chi'n dewis y llwybr cyfrwng Cymraeg um, uwchradd, ni'n gweithio yn galed iawn i sicrhau bod myfyrwyr yn y llwybrau um, cyfrwng Cymraeg yn cael llawer o gefnogaeth a llawer o help. Um, un o'r pethau penodol dyn ni'n gwneud o ran cefnogaeth ieithyddol yw dyn ni'n cynnal grwpiau gloywi a mae pob myfyriwr yn y cwrs TARR Uwchradd yn cael 25 awr o gefnogaeth yn iaith. Rhan gyntaf o'r gefnogaeth wrth gwrs yw'r gloywi ond hefyd dyn ni'n cynnig llawer o bethau eraill i gefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Yn gyntaf bydd tiwtor personol gan bob myfyriwr cyfrwng Cymraeg, rhywun fel fi, dw i'n diwtor personol i lawer o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a rhan o fy swydd gyda hwnna wedyn yw edrych ar gynnydd myfyrwyr, Ydyn nhw'n hapus? Ydyn nhw'n ymdopi? Trafod lles, trafod sut mae pethau'n mynd o ran gwaith prifysgol, trafod sut mae pethau'n mynd o ran yr ysgol eto i sicrhau bod pobl yn ymdopi a bod pawb yn gallu wneud cynnydd. Yn fy marn i, mae'r cwrs yn baratoad arbennig o dda um, i, i hyfforddi myfyrwyr yn barod i ddechrau eu swyddi cyntaf. Um, yn gyntaf o safbwynt um, y modiwlau prifysgol, wedyn byddwch chi'n cael mewnbwn pynciol Um, a dyna'r dyna prif elfen yn y cwrs talu gwaith wrth gwrs, achos byddwch chi'n bydd y myfyrwyr yn hyfforddi i fod yn athrawon pwnc. Ond hefyd, dyn ni'n ni, ni edrych ar sgiliau ehangach myfyrwyr, dyn ni'n edrych ar sgiliau fel llythrenedd, rhifedd, cymhwysoedd digidol, um, ac wrth gwrs mae'r Gymraeg yn rhan o hynny. Felly, um, rhywbeth arall dyn ni'n cynnig um, fel rhan o'r cwrs yw um, 15 diwrnod fel diwrnodau mewn ysgolion arweiniol lle dych chi'n ffocysu ar um, y cwricwlwm newydd. A beth dyn ni'n gwneud yn y sector cyfrwng Cymraeg yw bod gyda ni clwstwr o bedair ysgol lle byddwch chi'n um, cylchdroi o gwmpas yr ysgolion yna yn cael, yn cael diwrnod ar agweddau gwahanol o'r cwricwlwm newydd. Ydyn ni'n ffindio bod y myfyrwyr wir yn elwa o hynna, achos eto mae'n gyfle i gyd-weithio i, um, i siarad gyda myfyrwyr um, o'r holl ysgolion ac wedyn gweithio gyda arbenigwyr yn yr ysgol, yn yr ysgol yna i drafod agweddau penodol o'r cwricwlwm. Yn y pen draw, nod y cwrs yw denu, hyfforddi ac wedyn gweld y myfyrwyr yn llwyddo ac yn olaf ennill eu swyddi cyntaf.